But- but gafa asati rambokufonera yiti mbano yangu chimboya timborova mawegs Ah, gafa rinonakiwa neni big time aiza zvekuti ha chiseka nditodonge richazotibatawo kuti ha mwana wangu chimbo yangu unoko ndimboshanda newe kana iwewe kutongoribata futi kuti hama kuruwani ini ndoda kumbopedzisa pakasiwa nasauro apa ngatidai so Yeah, because I didn't stop kunyembera boys aya wingidi ndomurespecta ndibaba aya. Yeah, wakapinga.
Ndo munhu wandai ndo ndo munhu wandai pa- pa- pamarules papa pandaiti baba ndibaba wakatsamwa anorova mazhaba. Ah, Ndiwo aya.
mwana. Ah, wapedza. Baba ndibaba hafe. Ava ndibaba vabhizi. Uri kufamba gore rakanaka. Waona waifamba gore rero chete uzoti hazva. Vazhinji kumatuke ese ndini baba wawo wataurire.
Hakuna umwe. Saka wataura kuti uri baba wavo udzerere. Hakuna ah, ah, votes.
Votes.
Eh. Ah votes andisi baba but votes ka ah ndogoreri ko votes. Votes ndo 2005.
2005. Eh.

yabvotsa kuri ndizvanoindiita ndimukoma wako plus futi kamukoma ndimukoma hazvichinje nyange ukanzi waita kambiri kana kuti waita kumari iwe wataura kuti iwe paamatuke vese ndiwe ndiwe baba wawo ende ichocho ichokwadi asi uramba newe baba utori baba wawo saka baba amatuke kii ora yatombobvisa vhozi saka tomboti umwe ndiano Ah, vese chinotaura vese Eh, so ah, kara ana ndikarini kwakambana kaya. Ana ah, matuke futi kaya. ah, rana mfana wawanda nditi mkoma akatosangana neni Za-
Ko Japreza, which means baba wa Japreza futi. ah, evhidhi wataka zvemakomesi
jv ari kutokwata pana
Ah, ndibaba vichije ndo vana baba ndibaba wakatsamwanura mazhaba Ah, makore vanhu vanenge vachizikanwa boys. Eh, ora. Maybe.
Hala. but hawa pfana wangu wechidiki diki kwaiziva Ah, zvi- zvi- zvi- zvii zvedhanzi kwamatuke vafana vese avo uri kuwamisa ndounyebera ende ivo vakutoziva kuti kuri wa- wa- unotowamisa Wana- wana ulengenda pano wana ngoma dzaunorovaka zvepaground chaizvo Ah, mumoyo hachino zvinonetsa chete vanhu vanobuda pachiya but mumoyo vanoziva

Yekupi mkoma? Uko ku one big party ka kwa JP na Winky uko. Eh eh eh. Pano wangu wangu nyatoswa sport yakanaka yekuti Japres achipedza kuimba iyo rubva vanopinda weziva vanhu vanenge vane momentum yekufara and vanhu vachiziva kuti Winky Jafta iwe ari kuuya weziva.

Yeah, but hapana ama sister hapana one family ka she deserve it so so next time we're gonna take it Eh, mango mango mane maruzi isong ndiye last yandi eh aina wana nama song iri
ama nama cha vaka- vanaona cha vakati wanisi iyo ko mazim dance ati awards asati aitwa mm asati
achiri kuitwa ere masina achiri kwire mm ndapedza muona ngoyana sauro eh
Haya ndapedza Amadhara anga kunyeba. ayekunyeba. eh. Mm.
Vanokumbira kubvunza boys. Panowana nama award unopiwa chii?
Maizwa unoda ana Unopiwa Sprague wapindure baba. panobuda bag here? Anyebe. Panobuda something here? Nah, ina ndizoziye because ndini ndaifunga ndicharipiwa ndinazoripiwa dai ndakaripiwa ndakuudza Ma- Ah, manama munhu anopiwa ano- panopiwa yo mari ane mari ko- kozivana kuno ku- kuma ma, anonzi machi masama masama awards masouth african what what awards eh, anonzi masama Uno- unopiwa eh, kwese akawina five maawards this other time and one award unenge wabata 500k 500000 runs Masama e masama. Ah. Pajuzi. 500k wawina award once 500k. Anogoisa maro kuma. Akabuda kane 5 ma awards. Eh, kuno ku Zimbabwe.
Na kuno ku Zimbabwe zvine waridzi.

Eh, anzani anzani ko mt akabuda achichema arowa 700000 rands yemaroyalties album rake ashacheza nemari shawana
Ah, Jose Neymar.
Eh, DJ Ina ndovedu here ah, DJ Ino chacho.

Zvitozviiti kana ah. imo zviri nani.
But kwakupesera kuna Biko. Ah, ini ngona panzi DJ Ino apa. Tatoziva kuti Ino wacho ndo.
Ah, but amana unozoti munhu ukangoita ukangoita hambo nekungoita patient amana haa unosvika mani Plus denga mfesi wangu. Ndiye kule kule denga mfesi wangu. Praga, you still remember patakamborwa torere anana ndunge ndononerera takazombeta kunana Midrand chichireri. Oh, zodari baba. Koma rudhara kakuya kumana.
Pame nekufarira ngonzi naenda ku South Africa. Ah, ndopono ngunoti ah. Mwa arika.